Champhai veng pui lai ber veng thlang in ruain hreh mek ni aih aw buk buk mai in a tam mep mep e sawta he lam hi school chu tual a ni a hei school chu kawtah hian in zoom chhin ang e. Khat vek mai ai ai su mai eh tai counter ih. Hnam hi biakin tual chhak lam lem a intlar phei a chhak lamah an chho zel a hei a puiah te thian ho pawh an lo va umm saw lama saw kan phai ang.

Sawtah pawn a rawn in tlar thui thu zam te te te kan pastor Sangpuia te pawh Sangpuia He lama hian dawh phei chur chur zel mai kan sa te hi a tui a ni aw heta hi bawksa bai a kinah dawh fai kan la ang hei hna kan thawm buai vut vut khawp mai state te umm Mathani te umm.

Aw heta hi bisma thani te ho umm hei hi artu hi naupang eitu aw junior department hnuai lam eitur te aw hei lace an lo chem a nih hi heta hi hei hei hi eng group nge a lai hi Mathai group a nia chhak lampang hi Jona group a nia thlang lamah. thak umm he lam pang hi hei heng group nge lam hi johana group ten lo sem chur chur mai saw fi fia te sa chhung vut vut nei sa saw zoom chin ang ka chawhmeh te nge dawh hnem tih te pawh kan en ang.

Aw la tlem khawp mai Zeute te aw he te hi tlem mup mup mai in puar der a mi aw te hi tlem bawi he lo sem char char a ai sem lo i hru pai lo aw thutthleng ka hru pai yes yes an tangkai em he an thei pui deuh daih lo a hei an tam mep mep khawp mai. Sel hriat te hriat loh te heta hi a va hruai a hei teuh dawn chawi va lian em va lian ka khawi a u te te a kan tam a hei pawh kan nu te min a kut ang he tei nghak a ei tawmi a tawp ah nang ni chu a puia te puitling i sa sa nge khai laka bawk sa bawk sa neutrela thil inawm tak a ni hi hei hei hei school chu tual a he lam tang kan la phei ang hei khi lamah khianin chhak lamah biakin tual ah ah a bathlar ah an dawh bawk a. aw ka rual a te heta hi el a te khi ta khi u thuam te a thlir vo vo mai uluk khawp mai enge tlir aw imm heta hi u chuan a te.

thutna tam lo a kan veng hi biakin hi hmun hma ruai thehna tur kan la nei chau lutuk a hmun hetei chuan lo sem sawt a kan lang phei ang hmun heta hi thusen te va ei tlem ve barbuk hmu che.

Kan nu te kha han zawng a kai daih dawn hawla aw a lai hi chuan lut tawh lo te anga bak zawng in hei he ka hi an chhe nuai nuai umm hei hmarcha bawl tui dawn em em ni hlei tih in lo se ma hei a thak tui a ni aw kan veng hmarcha bawl hi he tian thin thlanglam len ah hian an rawn dah ve thung ang maw.

Aw hei heta hi Pu Chaw Chaw pawh a dawh mek a ni sa saw heta hi an nu Sangpuia te Chaw Chaw var te a chaw dawh ta em kan en ang a en lo in a suak vel mai mai a suk ta vak lo nia ang. he chhangchhe pa pawn a dawh dawn ni se saw. hetah hianin kut silna hei awm a umm pawnah hian a in line phai thup aw hetah hi an awlpi pawh umm aih ka lei lo kan nu te ka la nghak lawk. Line thui mep mep khawp mai hei line phei thui mep kala puar lo ka rem ruat a te ei chau rua bye bye bye bye te nga din ate Christmas ruai the tam bum bum khawp mai he lamah hian hei thei tui Eeh khai ui chhe Zera ta Ai lo Kan nu te ngha pai ka lo la kual ber mai mai Eeh ta hi biak in tual a thlan lo la mur mur bawk a hei kan veng. Ahh biakin kawt chei hi nalh a nia thlak lak pui thlak lak pui chu rilru chhiat mai hei two thousand twenty five he tlei tlei rual rual sawmtei te i nei tawh a mi vai vai umm khuem pi va buai vut vut ve ang a ti hian.

He ta hi Sawm Sawmi Tete a in dawh ve chiah chawse mamawh ka ti cheu a an tui pu Meija ngei tawh Lays aw Lays nen sem chun chur mai hei hi a che ka lo bawi a tui pui heta tak hian sem aw Pudina ho a ni maw a check a check. a Czech party lampang a tuipui hei a a hang dawn kei kei nia aw umm eh buai but but khawp mai a Czech Czech buaipui tu te le hi ta khi Kevin a te kan lawn chho ang. Tlangval Kevin a ho in helam pang hi Nga tinge duty in va ti tha lo ve Kevin Ka chaw lawk Selam a thian tam vak lo mi tam ve tho aw

a check nen an lo sem hluk mai heta chhungah hianin tute nge e John a e khai khai khai nge tuipui a lo sem e hei an vil hle a vut vut khawp mai centenary hall hei heta hi ball te te an lo vil a am te te aww so. awl a ei hut hut mai umm he u zothani te chhungkua pawn puar der lo puar der anih hi chutah hi puar em.

school chu tuala mi pawh a hma lamah hianin an la ang. a saw lam saw hmun hmel tha te D C te an ni a hei hreh mum mum mai u inchhung te inhmel hriat te an awm em lo zawng mai ru an zoom deuh ang aw an la phai anga hei school chu tual. a ni hei la intlar mup mup mai. Heta hi information lampang ultia leh zosanga te uthuam te te rema te umm an lo awm a hei.

Hnai siah siah vak si eh aw hu la chhe vut vut mai ste hi a sexy a buai bawk siah aw. Aw a duh duh hau man le aw kuku sawt a saw an thar nghak ah khan veng tlangval chhuar vawr aw huai deuh hian kan la nge. Hruaite a, heta hi umm a var hruaite a, thla la nalh thiam em em mai kha, Mizoram ah pawh lawmman lo la nual tawh a ni. Nula te kha la hnem la, viewers an tam duh. Hruaite an thu rawn min lo pe mek ai, hu lam a hru. Champhai vengthlang nula te an ni hei baby te umm heta hmeichh chu alfa tak pawh vel thau hnu vang ve umm Mathani te hei aw -- heta hi uzo thana te chhungkua pawn an cheh mek a nih hi hetah hianin an nula ten sawi an lo buaipui mek a heta hi mami dinsangi pu.

A check department lampang hi ka duh ain ka zoom hnai mala te pawmawii te ang a check a dawh dawn mek a ni hi dawh tlem ve. Miss baby te chang chu em kan veng nula zawrh lai vek an nih hi aw umm tleirawl ka ktp rual in ang ktb deuh vek tawh aw hei aw. Ka lo suah ve zeuh la keipawh khan tui dawn tak kha kha ka check tui dawn tuk ku thank you thank you le han a awl ve chawp zel mai kha ar tui hi tu ta nge.

Christmas hnuai an chhe mek a ni aw chaw a tuipui nen ka mawi te a umm ei teuh dawn heta hi dari aw milo khawngaih deuh ni maw awle. Ka hei kan ei kuar vel der kei ni pawh hei fatu te an in seng hawi tan mek a buai vut vut khawp mai pu sangpui te pawh hei din a te heta hi nupui fanau ten la awm a duh tawk riang

Christmas putar a lak luau lak khawp mai hei thla an lakpui sup sup mai a ni.

I thana te chu thla kan lak sak dawn umm bazar ho chu le awle ti hlawk ila two thousand twenty five lang chiah sawn one two three aww. hei thla an la dawn aw he ka hi awle aw pawimawh tlat hei kan nu te thian hoin photo session nei mek a ni hei an sang hlawm thiam thiam ania hei. An lo phiat fai leh suau suau tawh mai umm ho han nuam em ruai kan ṭheh a kan ti fai leh sang sang a hei. Tawk riang hei duty kal ka ngai leh tawh a video te min lo thlir sak a kan nuam e channel lo subscribe theuh dawn nia.